Me dɔfo, ɛnnɛ, ka me ho na yensua ɛkwan a yɛn nananananom faa so nyin, yenyaa 120, 150, 200 a wɔnyin a na yareɛ biara mmɔ wɔn. Ɛnnɛ, yɛrebɛyɛ akankyeɛ. Akankyeɛ yɛ aduane baako a na yɛn nananananom mfa nni agorɔ koraa. Akankyeɛ yi, yɛde bɔɔdeɛ a abere aboro so anaa overripe plantain na ɛyɛ. Ɛnneɛ, hɛɛ, mehyɛɛ aseɛ, midwaa no kama, wo bɔɔdeɛ yɛ sei a mento ngu. Ɛnna afei mefaa me kokonte, ngo, gyeene a yɛatwi, kakaduro pa ara ne nneɛma, ɔko kakra, Ɛna nkyene sɛ hɛn mebɛkeka saa nneɛma yi nyinaa bom a, ade a ani ka. Ae, wode wei nyinaa gu mu wie a, wo kokonta yi, wonni kokonta bɛtumi afa esiam anaasɛ flour de agu so. Afei mede ngo ka ho, mekɔ blende. Wei wonni ɛho nneɛma yi biara anaasɛ wonni blender a wotumi de gu a wɔadua mu anaasɛ apɔtɔyowa mu, ɛ, ɛ, ɛwɔ anaasɛ wotwi. Ɛnneɛ ha yɛ kama, mede bɔɔdeɛ awura a mede ka agya na kyerɛ sɛ na ayɛ soft a mede rebɛbɔ. Ɛhɛn me ti gu mu kama, merebebu atɔ so. Adeɛ wei, yɛn nananom na wɔkyekyere, nanso me, me, the, the simplest way na mereyɛ akyerɛ wo seesei ara, kyerɛ sɛ wommɛstrɛse wo ho koraa. Sɛdeɛ mebubu ato so yi ara. Afei yɛn nananom na wɔyɛ no saa, na mmom as anumɔdɛ headquarters paa, fie ha deɛ yɛnyɛ no kwa, yɛde kosua hyɛ mfimfini paa. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Aduane wei me nana adi yaa nyia ma ne bɔde ne bɛdane dompe. Ɛnneɛ wonim no akɔkyea na ɔde bɔɔ sɛ kwa na wapiraw. Ɛnyɛ easy. Maame nyi yɛn na Awurade boa me na sɛ me nso mebɛdidi anuane wei mebɛgyaa sɛ ade na mu di. Ɛdididi nnuane wei paa na apple nso mebɛdi na menyi nya ho 125 a kasa a mebɛkasa yɛ dede koraa mobɛnum ho. Ae monopause a ɔsan yɛ talkative nyɛ easy. Ɛyɛ sɛ mekeka adeɛ bom paa wo a wotumi hu sɛ adeɛ di akɔnnɔ. Mebɛnoa no anika anika akɔnnɔ akɔnnɔ ɔdɔfoɔ a adeɛ deɛ anika wei mebɔe menyaa bebree. Afei mekɔnoa, ae, mekɔnoa na masan de bi ahyɛ oven mu. Mede borɔdeɛ wurae bi gu me saucepan yi ase a, kyerɛ sɛ wei no yɛbɛsteam nti ɛmfa nsuo bebree ngu ho. Deɛ ɛbɛka no, mede bɛkɔhyɛ air fryer mu kama atoto. Sɛ yɛtoto aduane wei a, yɛfrɛ no apiti, na mmom yɛnoa no sɛdeɛ menoa no yi a, yɛfrɛ no akankyeɛ. A, aduane a ɛnika. Ayɛ a yɛnsan nkɔ yɛn nananana ntotofuo no mu. Wopɛ sɛ wonyikyɛ paa a na woayɛ aduane wei bi, ɛnneɛ forty minutes time na ayɛ sɛ adeɛ yi aben fɛfɛɛfɛ. kama. Sɛ wotumi didi di nnuan no w'aduan bɛnyin akyɛ na mmom woanyi ɔtan ne ahoɔyɛ amfiri mu deɛ na wobɛwu ntɛm. Medɔ Allah. Tweɛ kai! Wobɛwu ntɛm, wotan nnipa a wobɛwu ntɛm ani abrɛ me, wɔne adeɛ nyinaa anikan nikan, adeɛ abɛn, mebɛdi paa, mewie na sɛ mekyekyɛ bi paa ma ɛyɛ afoɔ na mese deɛ aka yi, ɛha yɛ deɛ ɛha mmerɛ, adeɛ ɛkɔ no. Na ade wei paa ne dɛ, sɛ wodi ade wei paa wie a wonha ho nkɔtɔɔtɔ nnuane biara biom, adeɛ anika ne dɛ koraa, nkwadaa ani gye ɛgye ho, nyɛ asɛm ketewa. Wei yɛ deɛ mede hyɛɛ oven mu anaasɛ air fryer mu no. Ɛno nso atoto kama, yɛfrɛ no Kɛsɛpitia no no. W'ani gye ho a yɛ a na wafolo me all social media platform ne yɛyi nsɛnkwaa yɛ hɔ yi, ani gye ɛho yie paa. Bye bye.